Gadewch i ni weld beth arall sydd ar gael yn y ffair Nadolig eleni.
O, Zara, helpa fi. Sdim siâp 'na yn y siopa Nawdolig, a nai. Sim cliw 'da fi beth i gael i bawb. Mam, Myn-gu, Beca, Mali, syniadau 'da ti? Paid â edrych ymhellach na botymau del, eitemau, nwyddau, fframiau wedi haddurno a'u personoli. Be ti'n meddwl wedi personoli? Ti'n gwybod, ti'n dewis be ti moyn sgrennu ar yr eitem. Er enghraifft, plac drws yn dweud Teulu James i dy fam, neu galon yn dweud 'n enw neges ei mam-gu. O, syniad da! Alla i gael chwiorydd niwsens wedi cael ei roi ar anrheg i Beca Mali, de? Wel...
Jôc, Beca Mali. Feddylia i am ryw neges fach fwy addas. Beth am enw cwmni... Beth yw'r enw cwmni 'ma? Botemae Del.
Hey bois, os os chi'n chwilio am anrheg cŵl, gwreiddiol, a lliwgar, ewch i weld y cwmni Annie Bendod. Fi wedi clywed am Annie Bendod, crefftiau yn defnyddio gwlân def- dafad, efe? Ie.
Gwlân defaid? Jiw, jiw, maen nhw'n siŵr o fod yn drewi, de. Ianto bach o'r gwlân wedi cael ei drin a'i lliwio. Ww, be maen nhw'n neud, de?
Print, card, ac yn ddiweddarach mae Annie Bendon yn printo dillad! Cŵl, bydd rhaid mynd i gael gweld os galla i gael anrheg i Mam o fan hyn, mae'n lico anrhegion o gwahanol lleoedd lliwgar. Ie wir, cer i gael pip Annie Bendod.
Cwmni perffaith i brynu anrhegion bach pert i ferched yw Betsy's Bows, llond siopa o accessories unigryw, Pe mae pethau i plant ac oedolion yma, clipiau, bandiau, bobl, sgrynshis i'r gwallt, rhai marbldeuog, sgleiniog a rhai bach twt syml. A phob math o ategolion eraill yn fy gemwaith, sgarffiau, hetiau, menig, bagiau. Mam, os ti'n gwylio, cer i cael pip ar y wefan. Anrhegion hyfryd, Betsy's Bows.
Cool Metal Designs, cwmni sy'n creu a chynllunio gweithiau metel safonol. Arwyddion a chynlluniau unigryw. Beth am arwydd, enw tŷ neu fferm? Neu neges Nadol, neges Nadoligaidd? A Ddraig Goch? Beth bynnag yw eich neges, bydd y gwaith o safon uchel iawn. Gyda Cool Metal Designs.
Ti'n cofio Carrie Davies a'i stondin llwyddiannus iawn o dorchen Nadolig yn y ffair llynedd? Wel, mae nôl eleni 'to. Cyn ddisgybl o Hesgohenni Richard yw Carrie ac mae wrth ei bodd yn gosod blodau ac roedd ei stondin fel arfer yn y sold out erbyn diwedd ein ffair Nadolig. Mae ei chwmni Dolig Dela yn creu torchau Nadoligedd ar gyfer drysau a beddau. Dewiswch o'r gwahanol gynlluniau a meintiau sydd a'i ganddi. Addurn hanfonol ar gyfer yr ŵyl, wedi'i gwneud yn ffres yn lleol. Dolig Dela. Mae caws yn bwysig iawn yn tŷ ni dros y Nadolig. Caws yw o bob lliw a llun. Mae'n teulu ni, yn enwedig Dad, yn caru caws. Ble geiff caws lleol ei dad, bois? Tria Merlin Cheeses, cwmni teuluol lleol iawn sy'n cynhyrchu caws o bob blas dan haul. Er enghraifft, caws Sir Caradog, gyda mint. Caws Sir Bedwyr, gyda gellyg, enwi ond dau. Mae Hamperi yma hefyd, bwsgedi yn llawn caws. Just y peth! Braidd yn dod yn wir i Dad, bydde Dad, bydde hamper o gawsiau Beth oedd enw'r cwmni 'to? Merlin Cheeses.
Cer i Carpet.
Cofiwch dilyn y linc i prynu tocynnau raffl, mae gyda ni amryw o wobrau gwahanol.